Jien kont kont nallem u kont invigilator, taf xinu invigilator. Ah, dal jgħot jasses fuq il biex jara.
Tfal biex ma jikkupjawx, eccetera. U u kien l-eżami tal-Malti, l-eżami tal-Malti, u qed indur qed nara dat tifel. Jikteb bl-Ingliż. Qed naħseb għandhom xi translation jew hekk jew xi pressi jew x'kienu jgħidula. Mm-hmm. U mort niċċekkja l-karta ma kienx hemm. U rġajt mort fuq u għatlu smetlu. Għatlu inti x'qed tagħmel? Għalli il-composition se. Il-composition. Għalli hija l-composition. Għatlu l-composition tagħmilha bl-Ingliż fl-eżami tal-Malti. Tagħmilha bl-Ingliż. Għalli inti rajt domanda se. Domanda kienet, Ikteb lill-ħabib tiegħek Ingliż u stiednu Malta. Qalli dak niktiblu bil-Malti ma jiġix. Dik il-kreattività noqtlu aħna. Tħabat jien biex dak it-tifel tajni extra ħin, extra time biex jagħmel composition bl-Ingliż, taf kif? Ġifieri l-iskola jien mhux issa ma niġġeneralizzawx għax hemm missjonarji ġifieri fl-iskejjel li jippruvaw jivvintaw u ġifieri tfal kun vera ferħana ġifieri tfal ma jgħodux kwieti għax iddejjaqhom. Jekk tagħmilhom ferħanin kif suppost ma jgħodux kwieti, tifel darba qalli għalli jekk għax konna jgħidu l-iskola fan. Kellu xi seba' snin, għalli jekk l-iskola fan. Għalfejn żomuna bħala kastik after school. U vera, ġbir, toqgħod taħseb. Inżommu after school bħala kastik ġol iskola. Mela mhix fandi, ja kastik. Tajda nit stess, ġifieri. U anke meta jfallu tfal, ifalli tfalli l-iskola mhux it-tfal. Dik il-verità. Ifallu xogħol mdejqin. Għaliex għaliex m'hemm, ġifieri l-ewwel ħaġa jiena li teachers li jagħmlu xogħolhom għandhom ikollhom id-doppju tal-paga li għandhom bħalissa. Minix qed neżaġera xi xogħol li fiha. Xi xogħol li fiha, dedikazzjoni li fiha, tajjeb. Niftakar, per eżempju, darba kien ġi daka u id-donut l-ċara bank. Id-donut?
Ah, id-donut ċismu għaw bħalissa. Id-donut? Għaw, għajdu li ċismu għaw jiprezenta eh, programma popolari ħafna. Madonna, mux da. George. George Sadowna. George Ma tax minn u George Sadowna, zdaj. Kalamita, jiprezenta kalamita. Bħalissa, u jgħamil ħafna play. Ma jistax ukoll ma tafux, ma tafx li taf. Urini, urini, għadha minn George Sadowna. U kien ġi George Arabank u għal u għal li illi kellu se jitħollu kien se jitħollu l-università u ma rridx għax teacher kienet tajlu meta kien żgħir inti ma jirnexxilekx mur ta' snajjex dak iż-żmien hekk kien. Da kollu, da kollu. Insomma, u effettivament eh, daħal l-università. U għamil l-ewwel assignment. Kien ġabu f'xarabu, għal ħarru selmila di u semma lil ommok. Għala rax kitbitli, 70, kważi beda jikpi. Għax induna li ġofi, min kienet il-persuna? Ummok, f'dal kas, illi illi ħabbitu, illi għaltlu inti kapaċi. U da gradu għambat mill-università. Dik hi d-differenza. Mela kellu teacher tgħidlu, Mur tas-snajja għax m'intix tajjeb għal hawn. U sab oħra tgħidlu, Inti kapaċi ta', agħmlu dal-assignment. U ġab l-assignment eh f'idejh. Qed nipprova ngħidlek id-differenza, fimt, bejn Kif tħares lejn ċirkostanzi żguru.
Ġifieri dak id-dopp.
Imbagħad imma fl-istess ħin it-teachers idu jkunu kreattivi u iridu jitgħallmu mhux biss jgħallmu ma jgħallmu b'mod kreattiv. Mhm. Tajjeb iridu jiġbru l-attenzjoni ta' tfal għalhekk lesson plan kuljum għal kull lezzjoni differenti. Ġifieri hemm teacher tal-geography u għaddej għal World Cup. Kif jista' jkollu lesson plan li ma tinkludix il-World Cup? Sena l-oħra ma kienx hemm il-World Cup. Ma mela jistax ikollok l-istess lesson plan, tibdilhom. Mhm. X'inhu l-prop li se tieħu? L-evaluation, għaliex it-tfal m'għandhomx jagħmlu evaluation? Għaliex it-teacher jagħti marka li tfal u tfal ma jagħtux marka li teacher? Xi ħadd qal nagħmluha di imma anonima, anonima. X'anonima? Qed inderruhom jibżaw it-tfal. Le, jiet iġġa ngħidlu llum idejjaqtni ħi. Dejjaqtni llum, ta' milli li xek il-lesin kemm int boring u nagħtih tu jew tri marka. What's the problem? Ħa nitgħallmu ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Jien mhux qed niġġieled mat-teacher, laqas qed noħodha kontra t-teacher. Ġas din lezzjoni moġbitnix. U t-teacher suppost jgħidli mela kif suppost, u bħal tal-aħħar darba, tajtek ten. u tibda diskussjoni li t-tfal, l-istudenti, jieħdu gost iktar ma' dawk it-teachers li jkunu għadhom se jsiru teachers. Dawk li jmorru jagħmlu l-practical u jkollhom l-istudji u jitħodhom għal xi erba' ġimgħat, pereżempju. Dik il-verità hi li dawk ikunu preparati u jippreparaw l-affarijiet u mm. dana u charts illum insomma bit-teknoloġija eċetera u da u songs u mużika u dawk fejn jieħdu pjaċiri tfal. Mm, mm, u mbagħad jitilqu terġa' tiġi teacher mhux koll. Ara ma niġġeneralizzaw xemm ħafna teachers ġifieri. missjunarji, letteralment. Le, it-tifla tiegħi ġieli. U qed jaħdmu bil-prekarjat.
It-tifla tiegħi ġieli ngħaddi għalija mill-iskola u tagħmel in-nervi għax ġejt għalija mill-iskola u mhux xi toqgħod iktar spiex. Mija fil-mija.
Imma eh, mhux imħallsin kif eh, kif qed tajt inti. Għax inti ġi anke meta ngħidu għandhom ħafna ħafna ħin jispiċċaw fil. Minn hekk tmur id-dar. U tagħmel il-lesson plans biżejjed int biex tibqa' għaddej, ġifieri jew għaddejja. Taf kif? Anke meta jdu għandhom ħafna l-vaganzi, l-istess. Jekk inti trid tipprepara fis-sajf għal ġus sena sħiħa, għandek ħafna xogħol għaddej waqt li tagħmel għalhekk mhumiex imħallsin. Inti kont tal-limit, kemm kemm don tal-limit Xi 11 years, ġanġi. Ella, eh, eh, dom.
Dom, tejja, da.
U tkun media kont tal-lem? Le, media, social studies u

Ekku.
Intik eżempju wieħed. Għali, jiena nista' biss nikkuntrasta s-sistema edukattiva ta' meta esperjenzajtha jien, li għalija kien esperjenza, kienet esperjenza diżastruża. U żgur li kont nippreferi edukazzjoni li kienet tippromovi iktar il-ħsieb kritiku, l-kreattività, l-innovazzjoni. Il-kollaborazzjoni, pereżempju, il-kollaborazzjoni hu, jiena l-iktar affarijiet li tgħallimt kienu meta kelli band li ma kellha ma kellha ebda riżorsi. U trid titgħallem inti kif bix-xejn toħloq xi ħaġa. Anke pereżempju l-idea li ma nikkupjawx mingħand xulxin, li nikkastigak għax dak jagħmillek biċċa mill-homework, dik suppost għandna nippremjawha, nikkultivawha anzi, illi naħdmu flimkien, illi ngħinu lil xulxin. Illi iva jien ma nistax nagħmel dil-composition għax imħilt u hemm it-tifel ieħor. Qed jgħinni mbagħad irid jiktab poeżija jien naf inqabbel u niktibielu. Le nipprovaw għandna anke dawn it-tip ta' ta' affarijiet hew eh, ukoll ġifieri fl-iskejjel li huma ta' żmien il-brodu bla ilma ġifieri. Veru li hemm diversi defiċenzi fis-sistema edukattiva u li hemm bżonn nippromwovu kwalitajiet bħal ħsieb kritku, kreattività u innovazzjoni, li jidhirli li dik kienet is-sentenza tiegħi li qed tiġi interament ikkupjata u ħanħarrek hekk. Imma ma taħsibx li nkunu qed nonqsu lill-istudenti li huma s-soċjetà ta' għada Meta nwaħħlu kollox fis-sistema mingħajr ma ngħaddulhom l-idea ta' aġenzija u li trid tiġi minnhom ukoll u mhux mill-għalliema u s-sistema biss.
Għandha raġun din, ħafna għandha raġun. L-ewwel nett, l-ewwel nett, l-ewwel biċċa tad-domanda ma naqbilx magħha meta tgħid li huma ċ-ċittadini ta' għada. U dak huwa l-iżball. Meta n-nies jgħidu iż-żgħażagħ huma l-ċittadini tagħna. Iż-żgħażagħ għandhom ikunu ċittadini tal-lum. Għandu jkollhom pożizzjoni ta' poter illum. Għax inkella ma jibqax żgħażagħ meta jkollhom il-poterijiet u l-affarijiet. Ġifieri issa vera li qed ngħidu sindku jista' jkun ta' 16 sena u min jgħid jien nara stupida u injoranza kbira mhux li sindku jista' jkun ta' 16 sena jista' jkun mela le. Però li fil-iskola Ta' 16 ma tistax titkellem fuq il-politika. Eh. No politics. Umbat l-istess tifel joħroġ għall-elezzjoni politika ma' partit ta' 16 sena hemm kontradizzjoni. Mira, però jekk ikun ippreparawhom għal-politika. Ma tkun mħejju. Eh, tkun mħejja għalhekk għandna jiġifieri tfal m'għandhomx jobdu, għandhom jitkellmu fuq il-politika. U jkunu lesti jibatu l-konsegwenzi, inkluż after school u kopji ġew ma nafx Imma jitkellmu fuq il-politika, ma jobdux. Ah. Għax ikun qed jitilfu ħafna meta ma jitkellmux fuq il-politika. Issa qed tieni biċċa hi li tfal u għandha raġun ukoll. L-istudenti għandhom ikunu huma mhux għodu jistennew is-sistema titranġa. Imma biex ikunu huma u jiena ma jħallux is-sistema, qed ikollhom sens kritiku l-iskola tippermettih da mhux taġnu u tostrut rovina Dan raġuni. Biex mkien
il-sens ta' aġenzija rrit jiġi. Rrit jiġi, eh.
Umbat ikun hemm il-bidla, ġifieri aħna suppost l-iskola tamlinna aġenti ta' bidla. Imma llum l-iskola tagħmlek preparat biex toħroġ u tħalli d-dinja kif sibta.